Illum ħa mmorru Mawra f'belt Siċiljana magħrufa għall-arkitettura Barokka tagħha, famuża wkoll għaċ-ċikkulata tradizzjonali, preparata skont tradizzjonijiet antiki. L-isqaq indojoq, il-bini storiku u t-turġien joħolqu seħer uniku f'din il-belt. Illum b'Knockabout Sicilia ħa mmorru Modica.

It-triq toffri veduti pittoreski tal-kampanja Siċiljana. It-triq tgħaddik minn żoni bis-siġar taż-żebbuġ, vinji u anki rħula żgħar bil-muntanji fl-isfond. Eventwalment, it-triq tieħdok 'l isfel lejn Modica, fejn tidher il-belt sabiħa fuq għoljiet, bini barokk u toroq dojoq li jagħtuk merħba akkoljenti.
Mibnija fuq salib it-toroq ta' Widien, Modica maqsuma prinċiparjament fi tnejn, Modica Alta, il-parti ta' fuq, li hija l-iktar antika, u imbagħad Modica Bassa, Modica ta' isfel, xorta waħda storika, però mhijiex antika daqs il-parti ta' fuq.
Mill-widien ta' Modica darba kienu jgħaddu xmajjar, imdawrin bil-bini, iżda wara għrar kbir fl-1902 dawn ix-xmajjar ġew mgħottija. It-triq prinċipali ta' Modica, Corso Umberto I, issegwi andament ta' waħda minn dawn l-ixmajjar, fil-wied fil-punent ta' Modica Alta. Illum, l-iktar parti traffikuża tal-belt tinsab fejn jiltaqgħu żewġ widien, fejn Corso Umberto jinfetaħ fi Piazza Municipio, Massa, minn arloġġ. Fuq binja tas-seklu tmintax.
Din il-parti t'isfel ta' Modica taf tkun kaotika minħabba t-traffiku u l-ħajja vibranti. Jekk kemm-il darba taqbad it-telgħat 'il fuq u mbagħad issib ruħek fi kwartier medjevali antik Siċiljan. Xi partijiet mill-belt il-qadima għadhom iżommu s-seħer ta' raħal Sqalli li jżomm l-awtentiċità tiegħu matul iż-żmien. Xi partijiet ġew rinovati u restawrati. It-toroq dojoq, sqaqien u turġien żgħar u qniepel fl-isfond jagħtu karattru mill-iktar awtentiku Siċiljan lil din il-belt.
Palazzo della Cultura huwa eks-monasteru tas-Sorijiet Benedittini li kien attiv matul is-seklu sbatax sal-1860, meta r-re ta' dak iż-żmien kien talab li din il-binja tirritorna għand l-istat. Illum, il-palazz jospita żewġ mużewijiet, il-Mużew Ċiviku u l-Mużew taċ-Ċikkulata.
F'Modica hawn numru rimarkabbli ta' knejjes importanti, però żewġ knejjes li huwa impossibbli li ma taqafx quddiemhom u tgħammirhom huma żewġ knejjes fuq l-istil Barokk. Waħda minnhom qiegħda warajja, Duomo di San Pietro.
Duomo di San Pietro oriġinarjament ġie mibni fis-seklu erbatax, iżda ġie meqrud minn terrimot devastanti fis-seklu sbatax, qabel ma reġa' nbena fi stil Barokk fis-seklu tmintax. Il-knisja hija dominanti fit-triq prinċipali, Corso Umberto I, u t-taraġ huwa mill-iktar eleganti, dekorat bi statwi kbar ta' appostli u qaddisin.
Iktar 'il fuq, fuq l-għoljiet lejn il-parti l-antika ssib l-iktar knisja importanti u imponenti ta' Modica Alta. Knisja li hija mibnija fuq stil Barokk bħall-iktar binjiet importanti taż-żona pero fuq kollox mill-iktar majestuża u grandjuża. Il-Duomo di San Giorgio għandu faċċata importanti immens, b'torri tal-arloġġ u taraġ majestuż. Minn ġewwa l-knisja hija majestuża u wieħed isib numru ta' artifatti interessanti, pittura rikka tal-fidda u skultura fil-ġebel u l-irħam antik. Fil-knisja issib ukoll l-istatwa tal-patrun, San Ġorġ. F'Modika, il-festa f'ġieħ San Ġorġ, kopatrun tal-belt fl-imkien ma' San Pietru, issir il-ħadd ta' wara 23 ta' April. Wara nofsinhar, f'jum il-festa, isir il-ħruġ tradizzjonali tal-vara fost ħafna konfetti u abbundanza ta' logħob tan-nar, segwit minn purċissjoni solenni fit-toroq tal-belt. Karatteristika partikolari ta' din il-purċissjoni hija msejħa La Daltura del Santo. L-istatwa, li tinġarr fuq l-ispalel tal-parruċċana, timxi b'pass mgħaġġel u f'xi partijiet tkun ukoll qiegħda tinġarr bil-ġiri. Dan biex tkun tista' tiġi simulata l-ġiri taż-żiemel ta' San Ġorġ, il-galopp.
Castello dei Conti huwa simbolu viżiv ta' din il-belt. Għal sekli sħaħ mibni fuq għoljiet tal-blat kien simbolu reali, twissija reali għall-għedewwa ta' din il-belt, difiża naturali għal sekli sħaħ. L-istorja ta' dan il-kastell tmur lura għas-seklu tnax, mibni biex iħares fuq il-belt. Oriġinarjament kien fortizza difensiva u serva wkoll bħala s-sede tal-Konti ta' Modica. Il-kastell għadda minn diversi terrimoti devastanti, fosthom dak tal-1693. Castello dei Conti huwa simbolu tal-istorja rikka tal-belt sabiħa ta' Modica.
Modica hija belt rinomata u magħrufa għaċ-ċikkulata. Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami kif niġu lura jekk qiegħed bid-dieta ħa nkunu ta' ħafna tentazzjoni għalik, però xorta waħda aqba' hemm.
Knockabout jirringrazzja lil
Għandi appell għat telespettaturi żgħar ta' Knockabout Sicilia. Flimkien ma' United Colors of Benetton irridu narawkom bl-uniformi tal-iskola. Ibatu l ritratti tagħkom messaġġ privat fuq il-paġna owenbonnici.tv u dak ir-ritratt li tibatuli, grazzi għal United Colors of Benetton, tistgħu terpu aċċessorji biex tgawduhom l-iskola. Qed nistenna minn għandkom.

Modica, belt żgħira fix-Xlokk ta' Sqallija, magħrufa għaċ-ċikkulata unika tagħha. Din iċ-ċikkulata hija preparata bl-użu ta' riċetta antika li nġiebet Sqallija mill-Ispanjoli fis-seklu sittax. B'differenza miċ-ċikkulata tradizzjonali, Iċ-ċikkulata ta' Modica hija magħmula bl-użu ta' teknika ta' proċessar kiesaħ li jippreserva l-qamħ naturali taz-zokkor u jagħtuha nisġa u togħma distinta. Iċ-ċikkulata ta' Modica ssibha wkoll f'varjetà ta' togħmiet bi ħwawar bħal kannella, vanilla, ċili li kollha kemm huma jżidu dimensjoni differenti lil din iċ-ċikkulata tant tradizzjonali. Jekk iċ-ċikkulata hija l-passjoni tiegħek, Modica hija belt għalik. Għax hawnhekk issib numru ta' ħwienet żgħar artiġġanali kollha jispeċjalizzaw fiċ-ċikkulata u l-isbaħ ħaġa hija li kollha kemm huma ituk iċ-ċans li dduq it-tomit kollha qabel ma tixtri l-preferita tiegħek. Huwa importanti li ċ-ċikkulata ta' Modica tittiekel bil-mod. Ma tomodix bħalma tomod ċikkulata konvenzjonali, iżda tieħu porzjon żgħira u tħalliha ddub f'ħalqek biex tgawdi t-togħma distinta u rikka li toffri din iċ-ċikkulata ta' Modica.
Mattija, Modica kulħadd jitkellem fuq il-panina bil-laħam taż-żiemel tiegħek. Għidilna naqra x'għandu daqshekk speċjali l-pane kol kavallo tiegħek.
25 minuta sewqan miċ-ċentru ta' Modica fid-direzzjoni ta' nofsinhar ta' Sqallija tasal fiż-żona kostali magħrufa bħala Marina di Modica.
Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal

Mibnija fuq salib it-toroq ta' Widien, Modica maqsuma prinċiparjament fi tnejn, Modica Alta, il-parti ta' fuq, li hija l-iktar antika, u imbagħad Modica Bassa, Modica ta' isfel, xorta waħda storika, però mhijiex antika daqs il-parti ta' fuq.
Palazzo della Cultura huwa eks-monasteru tas-Sorijiet Benedittini li kien attiv matul is-seklu sbatax sal-1860. F'Modica, il-festa f'ġieħ San Ġorġ, ko-patrun tal-belt flimkien ma' San Pietru, issir il-Ħadd ta' wara 23 ta' April. L-istatwa, li tinġarr fuq l-ispallel tal-parruċċana, timxi b'pass mgħaġġel u f'xi partijiet tkun ukoll qiegħda tinġarr bil-ġiri. Dan biex tkun tista' tiġi simulata l-ġiri taż-żiemel ta' San Ġorġ, il-galopp.
Iċ-ċikkulata ta' Modica ssibha wkoll f'varjetà ta' tomiet bi ħwawar bħal kannella, vanilla, ċili li kollha kemm huma jżidu dimensjoni differenti lil din iċ-ċikkulata

Meta nivvjaġġa dejjem tkun missjoni li nduq it-tomit tradizzjonali tal-lokal u tomit mhux tas-soltu abbinati mal-lokal. Illum qiegħed modika ħdejn Mattia u Kjara li bil-food truck tagħhom litteralment qegħdin jimlew żaqq in-nies tal-lokal u dawk li jżuru Modica. Ħdejja għandi pane e panelle. Mattia, Pane e panelle. Semplice ma molto richiesto.
Mattia jispjegali li pane e panelle huwa ikel tat-triq popolari fi Sqallija. Dan jikkonsisti fi frittati magħmulin mid-dqiq taċ-ċiċri, ilma, ftit tursin u niskata melħ. It-taħlita tissajjar fuq in-nar, imbagħad titpoġġa ġo forma u titkessaħ. Ladarba din tissoda, titqatta' fi flili rettangolari rqaq u moqlijin sakemm jieħdu kulur dehbi u jiġu jqarmċu.

Wasal il-ħin li nduq il-pane e panelle. Fil-veru sens tal-kelma, meta inqas jintiegħem aħjar għax fis-sempliċità tagħha Mill-inqas ingredjenti, it-togħma vera unika. Wow!
Ħamsa u għoxrin minuta sewqan miċ-ċentru ta' Modica fid-direzzjoni ta' nofsinhar ta' Sqallija tasal fiż-żona kostali magħrufa bħala Marina di Modica. Iż-żona ta' veleġġatura ta' Modica, magħrufa għall-bajjiet bir-ramel sabiħ tagħha u l-ilmijiet ċari daqs il-kristall. Hija destinazzjoni popolari kemm man-nies ta' Modica kif ukoll mat-turisti li jkunu qegħdin ifittxu ħarba trankwilla viċin il-baħar. Il-bajja f'Marina di Modica hija ideali għall-għawm u diversi sports tal-ilma. Ir-raħal innifsu huwa relattivament żgħir u jżomm atmosfera rilassanti anke fix-xhur tas-sajf. Hawnhekk issib għażla sabiħa ta' kafeteriji, ristoranti u ħwienet li joffru togħma ta' kċina u kultura Siċiljana awtentika. Iż-żona hija magħrufa wkoll għas-sbuħija naturali tagħha, b'mixjiet xeniċi kostali u l-opportunità li tirrilassa viċin il-kosta. Lura 'l ħdejn Mattia u Chiara, li bil-panini u l-food truck tagħhom saru punt ta' referenza kemm għan-nies residenti ta' Modica kif ukoll għal dawk viżitaturi, bħali. Mattia, Modica kulħadd jitkellem fuq il-panina bil-laħam taż-żiemel tiegħek. Għidilna naqra x'għandu daqshekk speċjali l-pane col cavallo tiegħek? Quindi noi facciamo un pane, cioè un panino con la carne di cavallo utilizzando solo in. Il-laħam taż-żiemel jiġi tipikament imqatta' rqiq jew magħmul f'pulpetti. Imħawwar sempliċi bil-melħ, bżar u xi kultant Ħxejjex aromatiċi bħal origano u basal moqli. Mattia jkompli jixwi l-laħam taż-żiemel għall-perfezzjoni b'mod li jagħti togħma affumikata u rikka. Perché a differenza di quella più diciamo più tradizionale o si fa alla brace che è solo cavallo o si no cavallo formaggio e cipolla che è più classica. Noi andiamo ad aggiungere pure un po' di Ikompli jżid mar-riċetta biċċiet irqaq tal-guanciale biex ikun jista' jżidu Mat-taħlita tal-laħam.
Mattia kompla jispjegali li wieħed mis-sigriet tagħhom sabiex ikollhom il-konsistenza perfetta għal panino col cavallo huwa li waqt li l-laħam taż-żiemel jibda jissajjar, jiġi mqalleb b'ħeffa kbira.

che ovviamente a differenza di un formaggio industriale dà un sapore più particolare. Mattia, ti devo interrompere per dire un commento maltese sull'aroma che c'è. Kieku tafu r-riħa tfuħ li hawn bħalissa hawn hekk. Jekk ma jkollikx il-ġuħ żgur jaqbdlek il-ġuħ u qed nistenna b'ħerqa li jlessi ħalli nduq dan il-pane col cavallo.
Pane con carne di cavallo huwa ikel tat-triq tradizzjonali Siċiljan

Grazie. Wasal il-ħin biex fl-aħħar induq dan it-tant imsemmi laħam ta' żiemel fil-ħobs. Mattia, Perfetto, eh? Knockabout jirringrazzja lil
Għalik li qed issegwi Knockabout Sicilia għandi appell meta f'kumpanija mal-ħbib jew anki jekk qed tirrilassa waħdek, pleter salumi jinżel qasel. Flimkien ma' Fior di Vita nixtiequ nisimgħu minn għandek min fost sħabek ma tiddejjaq xejn taqsam magħhom b'letter Salumi Fior di Vita. Biex tipparteċipa, sempliċi ħafna. Idħol fil-paġna ta' Facebook tiegħi owenbonnici.tv, sib ir-ritratt tiegħi flimkien ma' Salumi Fior di Vita u ikkummentalna b'isem u kunjom il min tixtieq tinnomina biex ikun rebbieħ ta' din il-kompetizzjoni.
Il-mawra tiegħi f'Modika sfortunatament waslet fit-tmiema. Modika hija belt żgħira li għandha ħafna x'toffri. Belt li meta żżura mill-ewwel issib post speċjali f'qalbek. L-appuntament tiegħi magħkom huwa għall-weekend li ġej biex inkomplu niskopru iktar irkejjen ta' sqallija u ntikom iktar idea x'tista' tagħmel jekk kemm il-darba iżżur din il-gżira hekk sabiħa tant viċin ta' Malta. Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal